from outside this world. Nilqakom guys għal darbora, ħafna saqsuni domandi. Ehm, domanda tal-portals. Mela, il-portals ma nafx ngħidilkom. Hemm teoriji li jindikaw li hemm jeżistu l-portals imma M'għandniex definite answers. Issa tibgħatuli di li ġrat ta' Cernow. Tal-collider li fetħu portal u ħarġet xi entità u din f'kuntatt. Ma nistgħux, ma nistgħux ikollu nafu. Imma hemm diversi stejjer, hemm diversi stejjer pereżempju ta' Con Callagher fi Skinwalker Range fejn dara Bigfoot ħiereġ minn ġo dal-portal ħares lejhom u tala' jiġri. U mbagħad kellhom ieħor portal ieħor jinfetaħ fejn ħarġet xi ħaġa tikkrolja għal bla ras. Ma kellix ras, ġest qed tara ġisem u m'għandux ras. U qed tikkrolja taħt il taħt il x'ismu hawn. Hawn, ħareġ minn ġol portal. Issa, ehm, Hawn Malta għandi diversi stejjer ta' portals. Għandna mmorru ma' Kevin ġo It-Trum, hu? It-Trum Mirko? Ġo It-Trum biex naraw fejn sseħħ di tal-portal. Għandi storja oħra ta' portal in-naħa tal-Kalkara. nixtieq nesplora wkoll. Jiġifieri hija xi ħaġa interessanti din tal-portals imma ma nistgħux noħolqu portals żgur Alla. Domanda oħra li ssaqsuni. Għalxiex jien ma narax il-fenomenu kif jarah ħaddieħor. Din hija xi ħaġa li ili ninvestiga għal tul ta' żmien, tul ta' żmien twil, fejn inti l-fenomenu jtik ċertu indikazzjonijiet żgħar. Nisu qed inibdek qed tik spark żgħira li inti kemm tfittxu nara. u tiġi naqra infurmat jew jġibik aware li jisma' hemm xi ħaġa naqra iktar oltre. Minn dak l-aspett rajtu jiena. Għax toqgħod tgħid kemm kien hawn nies li mietu b'xi ħaġa paranormali. u jkun hemm nis xut, ħadd, sakemm ma jkunux mietu waħedhom. E, imma m'għandniex esperjenzi ta' nies li mietu waqt esperjenza paranormali. E, kif inħares li jien il-fenomenu? Mela, kif inħares li jien il-fenomenu? Jien għalija e, naf li ħatmur naqra kontra ċertu affarijiet li għamil kollega tiegħi Kit ma' Mirko, Imma hija din hija xi ħaġa li li għaddej fuqha. Il-fenomenu huwa non-local, ġifieri non-local. Iġifieri jekk deher illum hawnhekk il-fenomenu tippretendihx li ħajerġa' jidher. Dik waħda mill-affarijiet li skoprejt jew toqgħodx tittama li ħajerġa' jidher. Il-fenomenu jiddeċiedi li jidhirlek meta, kif u kome jrid hu. Mhux eżattament kif tixtieq inti. Imma hemm ħaġa oħra mill-fenomenu, il-fenomenu jidher kif u kome jrid hu imma jaddatta u jagħmel familiarizzazzjoni ta' x'inhu familjari għalik. Jiġifieri, jekk inti eżempju, familjari man-nannu tiegħek ovvjament ħa tara lil nannu. Femta? Jekk il-fenomeni naf qiegħed fl-għalqa miexi u ħa tara raġel xieħ bil xismu bil bil dijaw bil madonna. Bl-iskora fuq spaltu u mistal franella u bil-beretta kif dejjem isemmuh Il-fenomenu qed jagħmel korrelazzjoni mal-kampanja Mela Bidwi hu dan u ħoloqlok il dak ir-raġel xiħ. Ma ninsewx li f'diversi Alien Obductions, l-aljeni, jew dal-fenomenu, m'għandux immaġinazzjoni. Għalxiex m'għandux immaġinazzjoni? Ħa ngħidilkom għalxiex m'għandux immaġinazzjoni. Mela. Hemm sett ta' nies li esperjenzaw l-alien abduction fejn daw l-aljeni waqt li jkunu qegħdin waqt li l-persuna tkun qiegħda abducted jgħidlu jekk toqgħod bravu norik tuffieħa. Jew eżempju, jekk norik jekk toqgħod bravu norik il-kulur blu. U meta tibda tara dawn li għamlu din l-esperjen, li għaddew minn din l-esperjenza, ikunu qed jippruvaw jiftakru kif inhi tuffieħa, imma ma jkunux jistgħu. U inti dik iżżommok milli qrajt kif naqbad ngħidlek. Tibda tgħid x'inhu jiġri, x'inhu jiġri, fim? Jew kera tipprova tiftakar il-kulur blu. U ma jistax tiftakar il-kulur blu. M'għandhomx daqshekk immaġinazzjoni li ħajħolqu xi ħaġa li imma ħajħolqulok xi ħaġa li inti ħajżommuk kurjuż, ħajżommuk ehm, kif naqbad ngħidlek. Ehm, on high alert għal xi ftit żmien. Issa jekkux biex jigwidak Ġo post fejn irid jieħdok hu l-fenomenu jew inkella just għax dehllek it happened, dik hija another talk for another day. Imma illum ħa niddiskutu eżattament ħa nidħlu iktar fil-fond fuq il-fenomenu kif jaħdem. Mela, x'għandna dal-fenomenu tal-paranormal. Mela, il-poltergeist, nibdew mill-poltergeist. Mela, il-poltergeist x'jagħmel il-poltergeist? Mela, il-poltergeist ġejja minn kelma Ġermaniża li llum skoprejt traduzzjoni oħra grazzi għal Mirko fejn kien hemm persuna għalt li li jisma' Ġermaniża tfisser fantasma storbjus u fejn Mirko beda jgħidli issa li jisma' iktar Fantażma trickster. Tagħmel sens li huwa trickster għax il-fenomenu jitrikkjak letteralment. Ehm, mela, x'għandna mill-poltergeist? Il-poltergeist x'jagħmel, kif jaħdem u kif jiffunzjona. Għandek bħal jew tħoss bħal ilma, rax tal-ilma, Jew għandek storbju, jiġifieri bħal jew bibien jingħalqu l hemm u l hawn, jew inkella mbagħad għandek il-ħsejjes importanti jew katina, bħal meta tisma' katina ta' rota ddur, jew eh, bħal boċċi jaqgħu, jew bħal grif. Eh, jagħmel ħafna ħsejjes differenti. Issa, mbagħad għandek il-fenomenu fejn il-fenomenu jagħmel jisu level up, Fejn jibda joħodlok l-affarijiet minn ġo l-gwardarobba, jitfagħhomlok barra, tmur u ssibhom barra daw u inti tkun taf li qegħedthom fil-kabord jew ġo gwardarobba x'tkun għamilt. Imma da jiddeċiedi li jaqlagħlek il-ħwejjeġ 'il barra. Issa dan qed nitkellmu li dawn l-istejjer ġejjin Minn żmien il-passat sew, jiġifieri qed nitkellmu l-ewwel nies kienu ġa jirrakkuntaw u jsemmu dal-fenomenu flok poltergeist kienu jsejħulu jew ġinn jew xajtan jew jien naf pereżempju kien ikun hemm xi ħadd jesperjenza di xi ħaġa jibda jaħseb li ta' ma' ġenbhom illum magħmul dak iż-żmien imur u joqtol il ta' ma' ġenbu. Dak iż-żmien kienu wisq iktar imma għax ma kienx ikun hemm spjegazzjoni. Jaf parti mill-poltergeist jiġi jista' jiġi spjegat xjentifikament jew loġikament ukoll biex ngħidu kollox. Jaf jista' jkun eżempju jkollok il-pajpiet iħabtu. Eh, ġo xi dar tal-injam fl-antik kienu jħabtu daw il-pajpijiet. Jew nkella u Malta jinnaf eh, bdejt nitkellem ma' persuna fejn qalt li li ġo dal-post meta jagħmel ir-riħ meta meta skużawni, meta tiġi ġurnata msewda u mdallma hekk bħal issa dal-aħħar, jinqatalhom id-dawl daw. Tmurrilhom is-salvavita u ġi l-electrician iċċekkjalhom kull m'hemm u mbagħad skoprew li meta tagħmel jagħmel ir-riħ barra Jaqtagħlhom id-dawl dawn bir-riħ għax kien hemm xi ħaġa ħażina u rranġawhielhom. Ehm, jiġifieri jista' jkun hemm spjegazzjoni għal kollox. Ehm, issa, il-poltergeist. Il-poltergeist jista' jkun jimmanifesta ruħu. Jimmanifesta ruħu kif? Mela, bħalma semmejtilkom fil-passat, ehm, kelli diversi intervisti ma' diversi nies, kif ukoll Qarib tiegħi sew jiġifieri mill-familja tiegħi stess, anzi mill-familja tiegħi stess, naf tnejn min-nies, tlieta min-nies li kellhom esperjenza minn naħa tommi u tlieta min-nies minn naħa ta' missieri. Ehm, fejn tlieta min-nies minn naħa tommi Fejn hemm fonzu illum il-ġurnata kien hemm waqqa u raw zugraga ddur u figura sewda niżla t-taraġ. Din niżlet it-taraġ dil-figura marret fejn diż-zugraga ddur u fi kliem ta' wieħed minnhom li jgħix barra qalli it imploded. Flok explosion, għamel implosion. Jiġifieri da għamel retraction u sparixxiet. Ehm, jiġifieri din l-istorja issa daw in-nies mhumiex intiżi fil-paranormal bħali inqum u norqod nitkellem u niddiskuti fuq il-paranormal 24/7. Eh, u tibda tiskopri l-istejjer u taqra 'l hemm u tiġbor stejjer minn hawn, din l-istorja sibtha ġo ktieb ieħor. Letteralment li m'għandhom l-ebda mod ta' kif jkunu jafu b'din l-istorja xi ħadd tfittxuha m'intomx ħassibuha. Ħassibu ż-żugraga, iż-żugraga tindika jew ħa jiġri xi ħaġa, xi diżastru jew xi avveniment tipo il-motmen, ħa, nsejħu il-motmen. Il-motmen l-istess ħaġa jaħdem. Diż-żugraga tidher meta jkun ħajġri jew xi ħaġa ħażina ġol-lok jew ħajsir xi diżastru bħal tsunami jew terremot ieħor jew xi ħaġa oħra. U mbagħad għandna l-fenomenu tal-ħares. Il-ħares nafu famuż hawn Malta l-ħares għax Kull ħaġa li jaraw in-nies, ħares, ħares. X'inhu l-ħares proprja? Il-kelma ħares ġej xi ħadd iħarsek. Il-kelma ħarsek jiġifieri hu ħsiebek. Minn inti qed tħares lejn l-ulied, lejn l-annimali jew lejn xi ħaġa, qed tħares li għamet qed tuħu ħsiebu. Mela dal-ħares x'inhu? Il-ħares Hemm diversi stejjer fuqu. Imma li nista' nirrakkontalkom minn meta kont żgħir kont nisma' din l-istorja peress li huwa qarrib tiegħi. Jien rrakkontali l-istorja li meta kien żgħir kien għand nanntu, u qiegħda podcast three jew four? Safe li meda. Tela' t-taraġ u kif tela' t-taraġ ra dgħajsu tifel. Issa, Dal-qarib tiegħi kellu dawk ħames snin jew sitta meta ġrat din l-istorja. Oħtu kienet ikbar. Kienet sentej ikbar. Oħtu tiftakar xi ħaġa ġo dal-post fejn kien hemm persuna rieqda u rat figura sewda fuq dil-persuna. Issa, il-persuna l-oħra li kont qed nitkellmu fuqha l-qarib tiegħi, li kellu xi dawk il-ħames snin sitta, tela' t-taraġ u ddeskriva li ra tifel b'uniformi. Mela aħna nafu li l-memorja tvarja kultant jew ma tkunx eżattament preċiża. Meta qatt nippuxxjah u norih ritratti u stampi u hekk, orejtu stampa ta' Emily Trim. Emily Trim dik li l-famuża persuna li rat l-aljeni f'Rue Zimbabwe. U għalli isa dik l-uniformi. Mbagħad orejta l-qariba tiegħi u qaltli għajnejh Kienu 'l isfel. Mhux hawn fuq. Kienu 'l isfel. Imma hu għand li bniedem qisu jidher, imma hawn isfel għajnejh. Jiġifieri meta tara l-immaġni ta' daw il-grey aliens, għajnejhom qegħdin naqra iktar 'l isfel. Jekk toqgħod tinnota mbagħad minn hemmhekk qed Min jaf kieku l-għajnejn iċċaqlaqhom naqra iktar 'il fuq tal-alien. Jidher quite human. Allura di ġabitni konxju li daw l-esseri kellhom għajnejhom daqsxejn iktar 'l isfel, jiġifieri fejn għandhom it-toqob tal-imnieħer qegħdin naqra iktar 'l isfel 'l hawn minn tan-nies, u l-karnaġġjon tiegħu kienet ċara ħafna. Fejn, il-qarib l-ieħor iddeskriva li l-karnaġġon tal-ieħor kienet kannellini. Jiġifieri, jista' jkun żewġ entitajiet differenti ġo l-istess post, min jaf, jew jista' jkun l-istess ħaġa dehret b'mod differenti. Imma għandek tnejn min-nies ġo did-dar u t-tnejn esperjenzaw xi ħaġa. Imbagħad għandna n-nies li jaraw dawn l-orbs, dawn il-famużi orbs. Dawn il-famużi orbs issibhom kważi kullimkien. Dal-aħħar irċivejt xi għaxar videos, qasadni nibgħathom l-Mirko u l-Keith ta' dust particles jaqsmu minn quddiem il-kamera. Dust particles nimmaġina li kulħadd jaf x'inhu. Fil-kamera id-dust particle ħa tidher qisha orb miexja. Imma għandi storja ta' sinjura li tgħix ħażabbar għal plaliqi li esperjenzat f'da fil-bidunet li bdejt ninvestiga dal-fenomenu. Jiġifieri min jaf, intaqa' miegħi, kellimtkom darba u ma rġajtx dejjaqtkom. Jiġifieri dejjaqt il kien hemm persuna li xbajt iddejqa ma ma tixtiġi. Però nħallihom bi kwietom in-nies, jiġifieri noħdilhom intervju darba u ma noqgħodx indejjaqhom insaqsihom. Infatti kien hemm nies biex nerġa' nkellimhom nibda niddejjaq inkellimhom. Dis-sinjura minn qatt l-istorja vera fucking interessanti. F'xi żmien qabel sabu xi annimali mejta daw. Issa jekk hux jien naf bħal ivory flu jew jien naf xi marda tal-annimali jew hekk, daw qabdu u ramew l-annimali. Wieħed mill-lok t'hemmhekk qalli li ċertu annimali kellhom issa jew kiluhom il-ġrieden, ħa, imma kellhom ċertu partijiet nieqsa minnhom. Ehm, wara skoprejt ukoll ħaġa oħra għal xi xi tiġiġ kellhom is-sorm nieqes. Biex jista' jkun it-tiġiġ naqru sorm ta' xulxin. Dak jibqgħu naqru sorm, per eżempju jekk ikun hemm eh, tiġiġa li kollha ferita, l-oħrajn idurwa jibqgħu sakemm jiftħu l-ferita, joqtluha, għax joqogħdu jnaqru fuqha. Ehm, Di xwejħa kienet qiegħda ssajjar wara l-ofsinhar u aw, qrib l-ofsinhar, hija qalt li xi ħdax hekk kienu ta' filgħodu. Radda l-ballu, daħal minn ġo t-tieqa, dar dawra mal-kamra u għoritni tiġifieri il-kamra fejni u reġa' ħareġ il-barra dal-ballun minn fejn ġie. li hija ball lightning ma jistax ikun li huwa ball lightning għal xiex għax ball lightning huwa vera xort ma jdumx daqshekk. Tistgħu tiċċekkjaw. Dal-ballum, ġifieri, bħal ball lightning dar ma' dil-kamra għamel dawra ton u baqa' ħiereġ. Issa, spjegazzjoni m'għandix għal din l-istorja. Imma din kienet weħda dixxieħa, u mhux qed ngħid isma' dixxieħa qed tigdeb, imma tant kemm kienet hekk dil-bniedma reliġjuża men, li qaltli, qaltli hawn il-Madonna ġiet iżżurni, jiġifieri dil-persuna ma għamlitx one plus one ma' xi ħaġa paranormali bħal ma aħna ngħidu jien naf aliens, UFOs, aljeni u minn dat-tip. Hi Għamlet korrelazzjoni mar-reliġjon. Mela għalxiex mela jien wasalt f'dal-punt fejn ngħid isma' ma jistax ikun hemm persuna li mietet u ħa tidher? Hija far impossibbli, impossibbli men, li jista' jkun il-fenomenu joħloq ologramma ġol-moħħ. Jiġifieri, aħna nafu Minn ċertu studji nafu, hemm ċertu riċerki jgħidulok li il-fenomenu huwa telepatiku. Allura jista' jkun li da joħloq image ġo moħħok u inti tagħmel projection real time U tkun qed tara, jien naf nannu jew nanna minn tiegħek qarib. U qed tarah inti u tgħid, il-Madonna ġie jżurni n-nannu jew hekk. Letteralment il-fenomenu trickjak għal l-assolut, jiġifieri tkun għamel trick tad-duluri, manuvra tal-ostja biex inti mbagħad Tibda tmur tfittex, taqbad il-wieġa bord, tmur tkellem medium, taqbad tmur tkellem il-qassis u tara kif ħa tiskopri. U mbagħad meta kulħadd jibda jirridgolak u għax hekk u dan, qisek tieqaf. Imma mbagħad ikun hemm nies li jerġgħu jerġa' jtihom dik it-tingiża żgħira, isma' hawn għadni jiena, u jerġa' jidhrilhom. Għalhekk immorru lura għall-episodju ta' qabel fejn iddiskutejna l-O negative u l-O positive. Ehm, jieqpa' jtik dik ix-xi ħaġa biex inti tiqpa' kurjuż. Għalhekk jiena dejjem ngħid li l-fenomenu huwa trickster u jetaw biex tipo aħna l-entertainment tiegħu. Nirringrazzjakom guys u nispera li sibtuha interessanti, ikollkom xi opinjonijiet jew jien naf domandi xi ssaqsu, tistgħu tikkuntattjawni kif ukoll jiena u Mirko minn hawn Jekk tafu xi xjenzat li jixtieq jingħaqad magħna, aħna qed nippruvaw inġibu biċċa apparat minn barra fejn dal-apparat jagħmel prediction ta' meta ħa ħa jagħmel apparazzjoni apparizzjoni il-fenomenu. Issa sija jekk hux UFOs, poltergeist, jew elf ħaġa oħra. Dal-apparat kien jintuża bħalu, bħal dal-apparat ħolqu xjenzat li kien jaħdem ġewwa Skinwalker Range ma' Bob Bigelow. Imma biex noperaw dal-apparat irridu xjenzat li jiena qatt magħna ovvjament li kun jista' jopera dal-apparat u nkunu nistgħu nibagħtu d-dettalji u d-data lura lil dax-xjenzat barrani. Nirringrazzjakom guys u narakom.